Wann ee keng Loscht huet am Stau ze stoen, dann kann ee sech vum ëffentlechen Transport féiere loossen, esoulaang een eng gutt Verbindung huet. An et kascht jo och näischt. Bal op den Dag genee virun 3 Joer gouf den ëffentlechen Transport hei am Land gratis. Vill vun de Leit, déi mat Zuch, Bus oder Tram fueren, huet dat natierlech immens gefreet. Et goufen awer och, déi hate Bedenken, ënner anerem d'Gewerkschaften. D'Valerija Vivinius mat engem Bilan vun dräi Joer gratis ëffentlechen Transport.
Den éischte Mäerz 2020 ass wuel en Datum, deen an d'Geschicht agaangen ass. Lëtzebuerg ass dat éischt Land weltwäit ginn, wou den ëffentlechen Transport gratis gouf. Zeitungen, Magasinen, Téléchaînen, de Grand-Duché huet Schlagzeilen uechter d'Welt gemaach. Manner Stau, manner Accidenter, manner Autoen, also och besser fir d'Ëmwelt. Mat e bësse Chance kéint ee souguer Touristen ulackelen. Dat alles ware beléiften Aussoen, wéi d'Aféiere vun der gratis Mobilitéit presentéiert gouf. Ma genau esou grouss wéi déi positiv Resonanz waren awer och d'Bedenken. Zwee vun de gréisste Kritikpunkter waren, datt d'Gewalt am ëffentlechen Transport kéint zouhuelen an datt d'Infrastrukturen net prett sinn, fir d'Mass u Leit, déi kéinten op den ëffentlechen Transport zréckgräife wëllen. Ënnert de Kritiker war och d'Mylène Bianchi. Si ass zanter 2015 Presidentin vun der Eisebunn-Gewerkschaft Syprolux a war allgemeng u sech net géint d'Konzept. D'Ëmsetzung par conter hätt. ze wënschen iwwereg gelooss. Wat eis hei gestéiert huet, war eben d'Aart a Weis, wéi de politesch deen Dossier ugepak ginn ass, nämlech en ass iwwer d'Knéi gebrach ginn, ouni iwwerhaapt am Virfeld mat den Transportträger respektiv mat den mat de Sozialpartner doriwwer geschwat, diskutéiert ze hunn, wéi een dat iwwerhaapt kéint ëmsetzen an engem Zäitpunkt. de Zäitraum X. Ze vill Baustellen, ze wéineg Diskussiounen an virun allem net genuch Zäit, dat waren der Syprolux hir Haaptkritikpunkter. Eng Meenung, déi och den Transportminister François Bausch novollzéie kann. Dat war och éischter meng perséinlech Meenung, mee et ass awer esou, datt ech awer mech iwwerzeege gelooss hunn, datt een dat awer soll maachen. Dat war jo en Accord 2018 am Koalitiounsofkommes. well och sozial Grënn schonn deemools bestanen hunn. A fir mech war virun allem eppes wichteg, Ech hu gesot, ech sinn nëmmen d'accord, datt mer dat elo scho maachen, wann ech eng Garantie hunn, datt dat herno net op Käschte geet vum Ausbau eben. Dat heescht, datt mer deen Ausbau, déi Investissementer awer maachen, well dat war jo de Risiko. Et hätt jo kënne sinn, datt gesot ginn ass, Esou e bësse wéi e Gadget, ech maachen et just elo gratis an dann kënnen d'Leit dat jo huelen, wat do ass, an dann hu mer eist gemaach. Déi lescht dräi Joer hätten awer de Contraire gewisen. Esou erwaart d'CFL den Ament eng nei Flott un Zich. An och soss gëtt vill um Réseau geschafft, ënner anerem fir géint déi aktuell Iwwersaturatioun vum Netz ze kämpfen. D'Angscht, datt ze vill Leit op den ëffentlechen Transport géifen zeréckgräifen an d'Verbindungsnetz dat net géif packen, ass och net wierklech zur Realitéit ginn. Dat hänkt awer och domat zesummen, datt ronn zwou Wochen nom Aféiere vum gratis ëffentlechen Transport jo den éischte Lockdown koum. An d'Pandemie hat och soss immens Auswierkungen op d'Passagéierzuelen. Zanter 2005 waren d'Passagéierzuelen staark um Klammen. Mat 25 Millioune Passagéier huet 2019 en Héichpunkt markéiert. Ma wéinst der Pandemie sinn d'Zuelen am follgende Joer awer staark gefall an hu sech 2021 nëmme liicht verbessert. Zanter 2022 ass een zwar erëm op enger Opwäertstrajectoire, den Zesummenhang tëschent de Passagéierzuelen an dem Aféieren vum gratis ëffentlechen Transport kéint ee fir den Ament awer nach net maachen. Trotz de ville Kriticken am Virfeld ass d'Resonanz op der Strooss nach ëmmer immens positiv. Ech fannen dat mega gutt, well ech hätt net d'Suen dofir all Dag ëffentlechen Transport ze bezuelen. Ech fannen et schonn zimlech praktesch, well soss misst ech jo ëmmer 10 Euro bezuelen an dat ass scho vill, wann een all Dag muss de Bus huelen. Tout le monde peut y avoir accès continuellement sans se soucier d'un abonnement quelconque, je trouve ça bien. Also ech fannen et absolut flott, et ass jo quasi eenzegaarteg an der Welt. C'est intéressant, pourquoi pas. Esou positiv wéi d'Passagéier d'gratis Mobilitéit och gesinn, fir d'Personal vum ëffentlechen Transport huet d'Konzept eng grouss Ëmstellung bedeit. Mir si beim Georges Melchers. Hien ass zënter 2015 Deel vum Syndikat Eisebunnen OGBL Landesverband a gouf leschte Summer de President vun där Gewerkschaft. Deemno huet hien och déi ganz Ëmschwongszäit hautno materlieft. Seng gréisste Suerg waren d'Guicheten op de Garen an d'Personal am Allgemengen. Mer hunn du festgestallt, do sinn déi meescht Guicheten hei a Lëtzebuerg zougemaach ginn. A mer haten du och geduecht, wat geschitt mat deene Leit, déi do schaffen? Déi hunn eis och deelweis ugeruff, well sech Gedanke gemaach hunn. Awer déi Leit, déi stinn ënner engem Eisebunner-Statut an do ass eben dra gereegelt, dass wann d'Aarbechtsplaz elo, Nemme besteet, dass se dann eng vun der Eisebunn eng aner Aarbechtsplaz kréien dee Moment an du sinn se och deelweis ëmgeschult ginn an anescht orientéiert ginn. Esou ganz einfach wier dat awer net gewiescht, esou d'Mylène Bianchi vum Syprolux. Wat och net esou ganz einfach war, dat war fir d'Leit, déi nach agestallt gi si fir an engem Guichet ze schaffen, fir ze soen, Bon, et ginn elo esou vill Guicheten, déi falen ewech, du muss elo eppes aneschters, du gëss elo reconvertéiert. Elo mat grouss Chance, dass mer d'Leit konnten ëmschulen, aneschters orientéieren am Betrib selwer. Mee wann ee kuckt, historesch hu mer e Berufsbild eigentlech ofgeschaf, an dat ass dat, dee vum klassesche Schalterbeamten. Eng Aart a Weis, wéi de klassesche Schalterbeamten ëmgeschoult gouf, war fir de Clienten an de Garen Informatiounen ze liwweren. Kritikpunkter ginn et awer nach eng sëllech, ënner anerem wat d'Tarifikatioun vun den Transfrontalieren, d'Pünktlechkeet, Awer och d'Sécherheet am ëffentlechen Transport betrëfft dat. CFL hire Statistiken no huet sech d'Zuel u gemellte Situatiounen nämlech tëschent 2019 an 2022 bal verdräifacht. Ob den Ustig un Aggressiounen an den Zich awer wierklech mat der gratis Mobilitéit ze dinn huet, wier onméiglech ze soen, sou de Georges Melchers vum Landesverband. Wat d'Aggressiounen ugeet, an s hich, do ass et natierlech schwéier elo e Bilan ze maachen, well mer duerch Corona dee Moment manner Leit an en s hich haten a well do och aner Problemer elo d'Supelega duerkomm si well oft Diskussioune war mat der Maskepflicht. Dofir ass an där Hinsicht schwéier ze soen, ob se elo, Méi liicht hir Aarbecht kënne bewältegen iwwer en Dag oder méi schwéier. Bei eppes schénge sech op alle Fall souwuel d'Gewerkschaften ewéi och den Transportministère eens ze sinn, D'Aféierung vum gratis ëffentlechen Transport u sech war eng gutt Initiativ, och wann d'Meenungen zur Ëmsetzung wäit ausernee ginn. Wéi vill d'Mesurë schlussendlech bruecht hunn, ass den Ament nach schwéier ze soen a Baustelle ginn et och nach genuch.